Yang artinya, Bawailah manusia lawan jalan Tuhan ikam lawan hikmah dan pengajaran nang baik, dan debatlah buhannya lawan cara nang baik. Sesungguhnya Tuhan ikam Sidinlah yang lebih mengetahui siapa nang sesat dari jalan Sidin, dan Sidinlah yang lebih tahu siapa yang dapat petunjuk. Dan jika ikam membalas, Maka balaslah lawan balasan yang sama, lawan siksakan lawan siksaan yang ditimpakan lawan ikam. Tetapi jika ikam sabar, kada mambalas, sesungguhnya itu yang paling lebih baik gasan orang yang besabar. Lalu, seperti apa dakwah yang baik itu menurut Al-Qur'an? Di dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dijelaskan,

Walaing sabartum lahu khairul lissabirin yang artinya dakwah membawa ilawan agama Allah dan maesaakannya atau mahabarakan dakwah adalah sabuah ancaman dan keharusan gasan memadahi dakwah nangintu dakwah marupakan tugas asal para nabi Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh menyuruh rasulnya supaya berdakwah membawa manusia lawan Allah lawan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika. Yang tafsirnya, wahai Rasul, bawai dan suruhi manusia lawan syariat Allah yaitu Islam, lawan hikmah, yaitu lawan pandiran nang kuat, tepat, menyentuh dan berkesan, lawan mau'izah hasanah, yaitu lawan nasihat-nasihat dan palajaran-palajaran nang dapat bapangaruh dan bakasan di dalam hati babuhannya. Pakailah itu gasan maingatakan buhannya supaya buhannya takutan lawan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tafsirnya, Dan bahuallah lawan buhannya lawan hualan nang paling baik. Barang siapa di antara buhannya nang parlu diskusi dan bahualan lawannya, hendaklah dilakuakan lawan cara nang baik lawan penuh kelembutan, kesupanan dan pandiran nang santun. Maapakan dan bakalakuanlah lapang dada lawan urang nang bapandir kada baik dan kasar. Bapandirlah lawan buhannya pakai bahasa nang lemah lembut. Hadapilah kalakuan kada baik lawan kalakuan nang baik dan hendaklah maksud lawan tujuan ikam dari diskusi lawan bahualan, nang ada tu adalah gasan mancapai lawan mancari kabanaran, kada manenggiakan suara, kada manyambati atau manyakiti lawan nang dihuali. Ini nang kaya firman Allah di surah Al-Ankabut ayat dua puluh sembilan, yang artinya, Dan janganlah ikam bahual lawan Ahli Kitab, malainkan lawan cara nang paling baik, kacuali inya zalim.

Nangkaya hal yang sama jua disuruhakan lawan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam pas sidin badua bapandir lawan Fir'aun di dalam surah Toha ayat dua puluh yang artinya, Maka bapandirlah ikam badua lawan Fir'aun lawan pandiran nang lemah lembut, mudah-mudahan inya sadar atau takutan. Satiap juru dakwah atau nang mambawai lawan kabaikan Jakanya menerapakan suruhan Ilaahi nang ngini, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Yang tafsirnya, Bujuran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu siapa nang sangsara dan calaka di antara buhannya, dan siapa nang bahagia lawan bauntung. Siapa nang manyimpang dari jalan kabanaran dan siapa nang mandapatakan patunjuk, pantucuk arah, lawan kabanaran, lawan mau manarima patunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mambari balasan atas kasasatan dan kalurusan buhannya pas kena batamu lawan Allah. Hanya Allah nang mambari kakuasaan mambari balasan lain ikam wahai Nabi Muhammad dan lain jua orang nang salain ikam. Ikam tu, jar Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kadada kawajiban gasan mambariakan hidayah lawan buhannya. Kawajiban ikam manyampaiakan haja. Sedangkan Kami, jar Allah Ta'ala, na'akan menghisabnya dan maulah perhitungan. Ini nangkaya firman Allah dalam ayat, Yang artinya, Bujuran, ikam, wahai Muhammad, kada dapat mambari patunjuk lawan urang nang ikam sayangi, tapi Allah mambari patunjuk lawan urang nang Sidin kahandaki, dan Sidin labih tahu nang mana urang-urang nang mau manarima patunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat dua puluh dalapan Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat dua, yang artinya, lawan La, lain kawajiban ikam, wahai Muhammad, maulah buhannya dapat batunjuk. Tapi Allah nang mambari patunjuk lawan siapa nang Sidin kahandaki. Ayat ini mamuat janji dan salajur ancaman. Di antara contoh nyata kalemah lambutan Nabi dalam berdakwah adalah apa yang dikisahakan oleh Abu Umamah radhiyallahu anha. Jadi ada Saikung pamuda datang manamui Nabi lalu bapandir, Wahai Nabi Allah, apakah Pian maizinakan ulun gasan bazina? Urang-urang takajut langsung manguruiaki pa-pamuda ngintu. Lalu Nabi bapandir, jar Sidin, suruh inya ka sini, paraki aku. Lalu pamuda tadi bajalan baparak lawan Nabi sampai inya duduk di muka Nabi. Lalu Nabi betakun lawan pemuda tadi, Ikam handak kah ada lakian lain nang bazina lawan mama ikam? Imbah itu jarnya, Nyata ai kada. Imbah itu bepandir Nabi, Kaitu jua misalnya lawan urang-urang, pasti inya kada handak amun ada nang bazina lawan mamanya. Betakun pulang Nabi lawan pemuda tadi, Ikam handak kah ada nang bazina lawan anak babinian ikam? Dijawabnya ai, Nyata ai kada, imbah itu bapandir pulang Nabi. Kaitu jua urang-urang, pasti buhannya kada handak ada nang bazina lawan anak babiniannya. Imbah itu batakun Nabi, Ikam handakkah ada urang nang bazina lawan dingsanak binian ikam? Dijawabnya ai pulang, Nyata ai kada, imbah itu bapandir pulang Nabi. Kaitu jua lawan urang-urang, buhannya pasti kada handak ada nang bazina lawan dingsanak babiniannya. Imbah itu, Nabi maandak tangan sidin di dada pemuda tadi dan badoa, Ya Allah, suciakan hatinya, ampunilah dosanya, jagaakan kemaluannya. Imbah kajadian ngintu, kadada lagi ataupun nang paling inya kada katujui dari gawian zina. Imbah manyuruh gasan mamparaktikakan kalambutan dan kasantunan dalam berdakwah dan bapandir, Allah Subhanahu wa Ta'ala manyuruh gasan bakalakuan adil dalam mahukum dan mambalas, lawan mamparhatiakan kacucukan dalam manuntut hak dan balasan. Wayah-wayah ada kamungkinan dakwah manjadi sebab orang lain marasa tasinggung dan sarik, jadi maulah inya malakuakan hal-hal nang kada baik, nang kaya mamukul, manyumpahi, manyambati, bahkan bisa jadi mambunuh. Lalu, wa in aaqabtum faaqibu, tafsirnya, amun buhanmu, wahai urang-urang mukmin, mambalas urang nang babuat jahat, hukum dan balaslah inya lawan balasan nang satimpal dan sama lawan kajahatan nang diulahnya. Kada manambah-nambahi dan kada jua limpat batas. Amun ada urang dari buhan ikam maambili sasuatu, ambillah sasuatu nang sama lawan satimpal. Manambah-nambahi dan malabih-labihi dari nang saharusnya itu namanya zalim. Dan kezaliman itu Allah kada katuju dan kada ridha. Di tafsir ini, kajahatan nang dialami kurban dipadahakan lawan kata iqab atau nang arti aslinya adalah hukuman lawan balasan, yaitu dalam kalimat uqibtum bih ini sabagai bentuk al-musyakalah atau disambat dua kata yang sama tapi kada sama maksudnya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala manyuruh jangan mamaraki diri dari kalakuan katuju mambalas. Walain sabartum lahuwa khairul lissabirin, yang tafsirnya, Dan bujuran amun buhan ikam sabar dan manahan diri dari malakuakan pambalasan, mamaafakan gawian urang nang kada baik lawan ikam, bakalakuan saling mahormati dan mahargai, lawan maharapakan pahala dan upah atas kezaliman nang manimpa buhan ikam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaina nang mambalasnya, dan sabar lebih baik daripada membalas, karena balasan Allah jauh lebih sakit. Dari ayat-ayat nang tadi bisa diambil sajubrah kasimpulan hukum, yaitu urang nang badakwah membawai manusia lawan agama Allah jakanya tu maumpati salah satu dari tiga cara pendekatan, yaitu dengan hikmah, mauidhah hasanah, dan mahwal lawan cara nang paling baik. sebagai juru dakwah jua harus baisi kalakuan wani dan tegas kada bulih lemah lawan harus tulus lawan ikhlas bujur-bujur idealis lawan berdedikasi maingkuti prinsip kada manjual prinsip lawan hal-hal nang sifatnya duniawi. kada kacar dan maharap apa nang ada di tangan manusia, dan jua parlu sabar dan tabah lawan tegar dalam menjalanakan dakwahnya. Yang kedua, datangnya hidayah kada tagantung juru dakwah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang siapa saja orang-orang nang tasasat dan lebih tahu siapa urang-urang nang mandapat patunjuk dan hukum manarima hidayah. Yang kedua, datangnya hidayah kada tagantung juru dakwah karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa aja urang-urang nang tasasat dan lebih tahu siapa urang-urang nang mandapat patunjuk dan hakun manarima hidayah. Yang ketiga, hukuman dan balasan haruslah satimpal dan sama lawan kejahatan nang dilakuakan, kada bulih labih. Urang nang dianiaya kada bulih manuntut balabihan lawan urang nang maaniaya. Yang keempat, ayat bimithli ma uqibtum bihi malihatakan bulih kasatimpalan dan kesamaan dalam qisas atau mahukum pelaku kejahatan lawan bentuk hukuman nang sama lawan kejahatan nang inya ulah lawan urang. Barang siapa nang membunuh lawan benda tajam, inya dihukum bunuh lawan benda tajam jua. Barang siapa nang membunuh lawan batu, inya dihukum bunuh lawan batu jua. Dalam Qisas atau membalas kada bulih limpat